ya ndi khou mu ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa ndi khou livhuwa um muhashi na vhathetshelesi lokobela muthetshelesi ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa ano khou vha ṱanganedza ndi msp ndi tshi ri kha ri vhe roṱhe u bva zwino swika mbekanyamushumo tshi swika magumoni vho tendelwa vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ri life hafhaḽa kha facebook na kha youtube na kha sabc plus e, ḽiṅwe ḓuvha ri fanela uri vha sumbedze uri vha i downloadisa hani heyi sabc plus uri vha vha vha tshi khou tou ri vhona haningei kha sabc plus thithiso wa phalaphala fm ṋamusi ri ḓo vha ri tshi tou vha live kha hezwo zwileludzi zwa vhudavhidzani zwine nṋe nda khou humbela kha vhone ndi uri vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ngori hala mafhungo siri a oupfiti um eh, ndi uri ro pfa u tshi pfi tshimini mini nga mugede khe i mbekanyamushumo i hone uri vhathu vha tou vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo vha vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u vhudzisa siria kha ri humele murahu eh, hu sathu vha na the community hu tshi kha ḓi tou vha na siria mm. eh, ni tshi khou aluwa hangei ha mutsha tshiṱanḓani vhutshilo vho hu nga nḓila ḓe eh, nṋe zwavhuḓi vhuḓi ndi tshi khou aluwa uh, ah, hangeni ha mutsha tshiṱanḓani vhutshilo ho vha vhu havhuḓi eh, ho vha havhuḓi nga u ṱanganedza nyimele ye ra aluwa ri khayo zwa ri lelutshela uri ri pfhe uri a hu na vhuleme Naho vhuleme vhu tshi ḓi vha hone mara wa vhuya wa ṱanganedza u ḓo pfa uri a hu na vhuleme. Nyimele yo vha i nga nḓila-ḓe? Ee, nṋe ndo aluwa eh, ndi si na khotsi eh, vho ḓa vha ri sia ndi muṱuku nga 2004 so miyanga vha vha sa shumi eh, ra ri tshi tou u, u unḓiwa nga ya gavhelo ḽa mundende ya ndi hafho he zwithu eh, zwa vha zwi tshi tshilwa nga nḓila yone mara zwenezwo ni tshi khou tshila kha yeneyo nyimele no vha ni tshi zwi ḓivhana zwo ni ḓo ḓo vha mini nga nṱhani ya uri tshiṅwe tshifhinga vhathu manzhi musi vha kha nyimele i konḓahoi u wana muthu a sina na muloro u wana muthu a sina na bona sa ḓivhi zwa uri ndi khou ṱoḓa u ita mini vhutshiloni ngauri u vho lavhelesa nyimele zwino kha ini zwa zwi nga nḓila ḓe um kha nṋe nda ndi tshi ṱoḓa u ḓiwana ndi khou shandukisa nyimele ya hayani mm. ine nda khou i vhona ndi uri nda ndi tshi aluwa ndi tshi ṱoḓa uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi tama u vha bread winner Eh, fhedzi that's why ndi songo nyama na kha zwa tshikolo ndo feilesa nga maanḓa ndi tshikoloni like ndo dzhena eh, grade 9 luraru grade 10 luraru nda si give up ngauri nda ndi tshi khou ṱoḓa uri ndi ḓi wane ndi na grade 12 mm. uri if ndi na hu na zwine nda, nda nga vha ndi khou hasila nga matungo zwa konḓa vhoi u a ḓifolela miṅwe ya mishumo tenda mm. wa vhona grade 12 mm. vhana vha tshikolo a vha leludzi vhutshilo nyimele i khou konḓa hayani eh, siria u khou dovholola grade nine u khou dovholola grade dzo yo ngo fhambana Mm. afha tshikoloni siria u khou tou tshila nga nḓila ḓe ndi khou amba ri haningei murahu ri kha ḓi vha haningei murahu vhutshilo vhu nga nḓila ḓe vhana vha tshikolo vha khou mu farisa hani siria ngori abe siria athu duma nga hetsho tshifhinga ya eh, zwo iteaho ndi zwa uri uh, nda ndi tshi pfuluwa badi zwikolo ngauri ha u tshi vha na u shona ha u tshi vha no seiwa ha u tshi vha no holedziwa nga maanḓa maanḓa u tshi vhona um muthu ane a vha tsini na iwe kana vhangana vha kha murole wa phanḓa iwe wo sala zwino zwo ita uri ndi ḓiwane ndi khou dzhena sekondari dzoṱhe ndi dzi ṱanganye dziḽa dza hafha ḽa mutsha ndi dzhene sekondari tharu u swika ndi tshi tou ṱhaphudza mm. so ni swike na ṱhaphudza na itisani musi ni tshi ya phanḓa kha mafhungo a zwa pfunzo um kha mafhungo a zwa pfunzo um ndo ya nda apulaya univene Eh, ha vho nori ho ḓala nda ndi tshi khou nyaga u ita llb ha vho nori ho ḓala 2017 2018 nda dovha nda diwa nga tshifhinga nda wana ho ḓala eh, nda ṱuwa nda ya thekhinivene he nda swika nda nanga subject ine a i ngo nyanḓa na luthihi nda tshi wana two kha metse ya zwino nda to zwi vhona uri ei ai ndi khwine ndi to vhona zwiṅwe o vha hu ifhio ho vha ipfi civil engineering nṋe u tshi pfi ri ḓirowe ṱhanga ndi tshi ḓirowe iṅwe ṱhanga ine vha nga si imele
a fhedzisela tshi khou dzhia ifhio khoso hai ndo mbo ḓi tou raiwa na nga ipfi mini ya nesfasi e eh, ya mbo ḓi vhona uri ndo feila ya ḓi humela i nga zwipfa
zwi amba uri a fhedzisela a songo tsha ṱhaphudza ya nda fhedzisela ndi songo tsha ṱhaphudza ngori nda ndi tshi khou balelwa na nga ya transport ho vha hu kule ende nda ndi si nga si eh, ṱuwe nda ya nda renta nda ndi sa swikeleli mm. eh, lune nda vhona uri khwine ndi u vhona uri ndi ndi vhona uri ndi vhe ndi tshi khou ita mini nda ḓi mm. thomela ku bisinese kuṱuku ko tou rengisa tshikoloni uri ndi kone u tshila mm, mm.
bindu ḽo vha ḽi khou tshimbila nga nḓila ḓe ḽo vha ḽi tshi khou tshimbila nga maanḓa ngori havhaḽa vhana vha primary nda ndi tshi vha tshinela vha renga ṱafula yanga yoṱhe
ndi tshiri zwa balapala fm vha songo anga uri uno ṅwedzi ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi uno ṅwedzi wa ṱhangule hezwi ri tshi khou isa phanḓa na u vhusa mafhungo a mabindu ri khou itela u ṱuṱuwedza na vho iwe vho sa vhafumakadzi uri kho yu siria nyimele yo vha i khou konḓa ha ngo tenda u puta zwanḓa a ri nṋe zwi khou bala nahone ndi khou lindela muvhuso o takutshedza a ya vhea zwiḽiwa zwawe a khou rengisa mini masimba malegere zwikukuru mm -hmm. e, nda nda stoka na marotho ndi tshi nda ndi tshi ri tshikolo tshi tshi vhuyelela tsha phuraimari nda hwala kasi ḽa vhurotho nṱha ṱhoho nda ndi tshi vha ndo renga na belele yo polipolipoli ndi tshi tshimbila ndo hwala ndi tshi polipoli vhurotho so vhathu vha vha tshi make sure zwa uri vha khou renga vhula vhurotho na khaladzi yanga a ita a tshi nthusa a na basigira a dzhia kasi ḽiṅwe a ḽaisa nga murahu hune ni a ḓi tshimbila tshi ri polipoli ndi uri ra bva nga ngei muṅwe a bva nga ngei ri tshi ṱangana eh, u khou vhuya na tshelede u khou mpha uri khaladzi yanga business kha ye phanḓa Ndi- ndi zwa ṅwaha ufhio zwenezwi hezwi zwithu a zwi ngo vha kale kale ngori no thoma u imba nda ndo no thoma u imba ndi sathu duma ndi zwithu zwo iteaho 2020 kha ri nambe ri dzhene kha mafhungo o imba e, kha musi ri sathu dzhene kha mafhungo o imba the community Mm. E, kha ri rabele sia ḽa mafhungo ri khou humbula vidio iḽa yo mbo pfi community wea ndo renga vothi okay heiḽa vidio zwavhuḓi vhuḓi um nda ndo wana commission kha kha masimba na malegere ane nda khou rengisa tshikoloni tshamu tsha primary school mara eh, rumu ye nda ndi tshi eḓela khayo ya i si na vothi lwa miṅwaha mm. eh, lune helani rumu nda vhona uri ndi khwine ndi tshi renga vothi ngori eh, vhathu vha tshi ḓintsola vha ḓintsola ngori a thi na vothi zwino nda renga vothi nda balelwa u hirisa goloi ngori tshelede ya yo fhelela ḽa khou ḓura ḽa khou ita 250 zwino nda balelwa yo hwalisa nda ḽi hwala nṱhaṱho nda tshimbila ndi khou vhidzelela uri the community ndo renga vothi uri na hanevhaḽa vhane vha ḓi amba uri thi na vothi vhanani vha zwi vhone uri ndo ḽi renga ḽi yone zwino
zwino zwo imba zwa ḓa zwa thoma lini zwino ngauri a thi ri zwino um shango ḽo no mu rina dzina ḽa uri siria the community u bva afho mafhungo o imba a simuwa lini Eh, nṋe na kale na kerekeni ya nda ndi tshi interpreter hone nda ndi tshi imba no lidza keyboard mhm. eh zwo ḓo enda pa ndi tshi kho to renga yanga keyboard yo lidza hayani ngori ndi funesa muzika so mhm. nda ndi tshi imba kha worship team eh u to vhona uri nda ndi sa imbi hedzi dza house ndi tshi ḓimba dza kerekeni mara nda vha na lutamo uri ndi khou nyanga u ḓiwana nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi tshi khou vha muimbi zwi songo fhelela kha u vha comedian mm, mm. mm.
ngauri o vha ramiswaswo musi a tshi kha ḓi ro thoma yeah. ndi khou humbula musi nṋe ndi tshi thoma u mu vhona ndi tshi thoma u mu ḓivha yeah. nda ndi tshi khou mu vhona kha video ya musi vhafunzi vha tshi khou ri kha interpret hafhanoni yeah. vha ri i've been overwhelmed ee vho mbo ḓi ri we have been crushed and overwhelmed eh. ah, nṋe nda mbo ḓi fhumula vho sumbedza uri hetshi tshikhuwa nṋe thi khou tshi ḓivha a ri ngo funziwe zwi zwithu tshikoloni a vhafunzi vhala vha mbo ḓi dovha nṋe nda vhona uri vho dovha lwa vhuraru ende vha khou amba vha khou ntsedza nṋe nda mbo ḓi ri ro crashwa ra ova wele mude ya shango mara ḽa thomo u mukolela ḽa thomo nkolela ende ndi yone video yo tou thoma like nda ndi si muthu wa spotlight nda ndi tshi shona mm. nga maanḓa so heiḽa video ndi yone yo thomo yo, yo trendaho so nda ḓa na pulane uri if you can build them join them nda vha joina nga dzi video dzi khou sokou tou ḓa dzi khou sokou tou ḓa then eh, musi i tshi trenda nda ndi tshi khou shona no tou bvela nnḓa cause vhathu mm. vha vha khou ntshea mm. vha vha khou ntshea eh lunei nda fhedza ndi tshi khou tou ṱanganedza uri zwi amba zwori kha ndi kha ndi vha joine avha vhathu ndi se phanḓa no vha takadza zwino vha sala vha tsha zwi ḓivha uri ho vha hu joku kana ho vho zwa vhukuma na mm. kha ri humele murahu musi siria a tshi khou shona na mutsiko zwi tshi khou konḓa na mukegulu vha sa ḓivhi uri vha tou thusa nga nḓila ḓe nga ṱhani uri u pfhi na no ḓivalela vothi nga ngomu mm. kamarani sa tshi nyaga u bva na luthithihi mm. ho vha u khou itea mini mumbuloni waṋu na ni tshi khou pfha ni nga nḓila ḓe uri vhathu vha khou ni ita mini ee zwavhuḓi vhuḓi ndi nga tea uri eh, zwo vha zwithu zwine a thi ngo kona u zwi shera na miyanga mm. ngauri eh, if mi anga vha nga vhona zwithu zwa social media kana hu khou itea tshiṅwe zwithu i think zwi vhaisesa vhone u fhira nṋe mm. eh, zwino thi ngo kona u zwi u tou vha sumbedzisa zwa uri hu na zwithu zwine zwa khou nkonḓela like inafu nda ndi si khou dzula navho ndi tshi khou dzula ha mutsha vhone vha khou dzula hangei miluwani ho no pfhi zwinarini vhathu vha u ḓivha nga zwinarini mm, mm. mm.
u shaka vhiwo vhu nga nḓila ḓe na mukegulu ndi a vhuḓi nga maanḓa mara nda ndi tshi khou dzula navho haningei miluwani a swikelela he nda si ambe hayani uri nṋe nesifasi yo nraela nga nnḓa na u feila ndo feila nda si vha vhudze nda to ri ndi khou funa yo humela ha mutsha like ndi tsho ndi yone secret ye nda i khipha uri ndi khou ya ha mutsha vha sa ḓivhi zwa uri ha mutsha ndi khou humela mini matsina ndi khou ḓivha uri nṋe eh, ndo feila zwino ndi khou nyanga yo u vha ndi tshi khou zama zwiṅwe zwa vhutshilo mm. ya pfunzo dzanga ndi ḓo ḓi dzi sa phanḓa ni pfela ni muthu ane a vhori a ni nyami ni muthu ane a vhori a ni tendi u nyama zwine zwi kha ḓi balela vhunzhi ha vhathu ni zwi konisani eh nṋe zwavhuḓi vhuḓi ndi na self confident mm, na vhuḓifulufheli ya if ndi tshi ḓisedza tshivhonini ndi a ḓivhudzisa uri siria ni khou ṱoḓa mini kha vhutshilo mm. ni khou tshilela nnyi ni khou nyaga u vha nnyi matshelo mm. ya ndi zwine zwa nṱuṱuwedza uri I, i must follow my dream mm. ya zwithu iṅwe zwithu zwine vhathu a vha zwi ḓivhi ndi zwa uri inu ni bva vhohosini gwa masenga na vhana vhawe zwi hani u bva vhohosini vhakale vha tshi zwi amba vha ri ndi gwavha masenga mm -hmm. eh, nṋe ndi mukololo mm. ane a vhona uri eh, ndi ndi a ḓihudza badi ngazwo hezwo zwithu mm. ende ndi a kha ḓi ṱhonifha na mvelele ya hashu mm. zwi shela mulenzhe nga nḓila ḓe khamusi na kha kuṅwalele kwa dzi nyimbo kutshilele kwaṋu kwa ḓuvha na ḓuvha um kutshilele kwanga kwa ḓuvha na ḓuvha um ndi ndi nga tou ri muvenḓa muṅwe na muṅwe naho a si mukololo ri na mvumbo mm. ri na mikano riṋe vhavenḓa uri hezwi ndi a zwi ita hezwi thi zwi iti hafha thi dzheni hafha ndi a dzhena mm. zwino u vha muvenḓa nga maanḓa o no bva vhuhosini zwi khou nthusa nga maanḓa musi ndi kha heyi industry
hangei hayani mhm. mushaka a vheiwe ndo pfa o sumbedza mafhungo a khaladzi uri a vha tshi ḓi mu thusa fhano na fhaḽa vhushaka a vheiwe vhu nga nḓila ḓe nga nṱhani ya uri vhunzhi ha vhathu wana vha si tu vhesa na vhushaka vhuḓi na vhana vhavho nga maanḓesa vhathu vhane vha vho ri vho no duma mm. wana vha tshi sedza muraho vha sokou ri ah na ro no vha huṅwe zwino a vheiwe vhushaka vhu nga nḓila ḓe hei vhushaka hovhuḽa u to amba ngoho ndi uri eh, ri tonga muthu muthihi nṋe na vhana vha miyanga kana na miyanga ndi soko to pfha ungari nṋe ndi miyanga miyanga ndi nṋe mm. nṋe ndi khaladzi yanga khaladzi yanga ndi nṋe that's why kana ndi to ya gai kana ndi to ya gai a ti koni u hangwa family mm. ende kana ndi to ṱangana na nnyi kha vhutshilo a zwi nkhangwisi miyanga mm. vho mbebaho i rather choose my mom naho zwa to konḓa i rather choose my family ya yeah. hezwi a tshi khou amba ngori a limtshile zwo vhapala phala fm u khou amba uri ndi nga namba nda nanga muṱa wa hashu nda nanga na mme anga songo hangwa thi luambo oh, dzhena khakhathini facebook mutshilisi wa phalaphala fm vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe vha rumele mbuso iṅwe na iṅwe ine vhone vha vha nayo ri life hanefhaḽa kha facebook ra dovha hafhu ra vha life kha youtube na kha sabc plus eh, kha ri lavhelese mafhungo a u dzhena kha nḓowetshumo ya zwa muzika ndi iṅwe nḓowetshumo mhm. ine ya vha uri a i ngo leluwa na luthihi nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa vhathu vha vhafumakadzi Eh, ndo pfa lwendo lwa musi a tshi khou ḓi rengisa masimba mara a tshi khou ḓi imba a sathu duma mm. ra kona u thusalea nga zwithu zwo no tonga zwilidzi zwa vhudavhidzani zwo no tonga dzi tiktok ya ngo ralo lwendo lwo vha nga nḓila ḓe musi zwino a tshi khou ḓo dzhena a tshi khou lwela uri a swike hune a vha a tshi khou ḓivhea fhethu hune vhathu vhanzhi vha vha khou mu ḓivha nga kha muzika u tomba ngo a zwi ngo konḓa ngauri vhathu vha vha khou sumbedza u ntikedza mm. vhathu vha khou sumbedza u ntikedza nga maanḓa na u bva eh, kha vhupo ha hashu mm. vha vha khou sumbedza u ntikedza mashaka dzikhonani naho hu na vhaṱukuṱuku vhe vha vha khou ḓi amba zwine nda nga fhedza ndo nyama mara eh, ndo sedza kha uri a ndi sedze kha vhathu vhane vha khou ntsapota u ya phanḓa mm. mm. luimbo lwo thoma lwo lwo tshipfi mini hone zwo ḓisa hani musi a tshi thoma luṅwala holo luimbo lu ri lu pfhi call back okay lu ri community wa vho riṋe hai ku tou namba ri fha khorasi okay community wa vho riṋo vhuya nga munyanya na ṅwaha ri ḓo malwa badi na ṅwaha ri ḓo malwa badi he vhona ṅwaha ri ḓo malwa badi ya yeah.
zwo ḓisa hani musi lu tshi ṅwalwa lwo luimbo ngori vhaṅwe vhathu vha tshi ṅwala dzinyimbo vha ri ri to lora vhaṅwe vha ri hai zwi vha zwi khou itea kha vhutshilo hanga zwa vhukuma zwino kuṅwalelo ko lwo luimbo zwo zwo ḓisa ndi khou lavhelesa nga nṱhani uri thi ndi luimbo lwo thoma mhm. kanzhisa luimbo lwo thoma ndo no ṱuṱuwedza zwithu zwinzhi kha nḓo tshuma zwa muzika kha vhoramuzika vhanzhi zwavhuḓivhuḓi okay eh, zwavhuḓi vhuḓi eh, ndi tshi thoma u ṅwala holu ya luimbo thi mhm. nda ndi kha iṅwe relationship ndi khou pfha unga ri ri ḓo malana
hayi tea mini ah.
hayi zwo mbo ḓi itea nga nḓila ine zwiṅwe zwa khou ḓi itea ngayo hezwiḽa zwithu zwa sia phanḓa mara thinda ndo no ri o vhuya nga munyanya mm. zwino nṋe nda malwa vhathu vha ḓo malwa badi sa community a zwo mbo ḓi a zwa fhela u bva afho dziṅwe nyimbo dzi no khou ḓa Ee, nda ḓa nda bvisa eh, albamu ya madekudeku i no pfi 1994 i na madekudeku i na nyimbo eh, dzo no swika 8 Mm. ya ndi hafho he ha dumesa luṅwe lu no pfi ngori ha u tshifhinga tsha covid-19 ha dumesa luimbo lwo ri eh, covid-19 yo vala minati yo vala miḓifho yoṱhe nga shango holuya luimbo lwa duma nga maanḓa he vhathu vha si ḓivhe uri luimbo ndi lwa nnyi eh, ha duma na madekudeku ya tevhele ya vha ya vhuvhili ine khou duma i khou ya vhathu vha thoma u ḓivhusa uri idzi nyimbo ndi dza nnyi um vha tshi betshela u tou ṱaṱa na nṋe ndi tshi tou lila ngori nda ndi tshi ri luimbo ndi lwa ngapfhi a si zwone ndi tshi pfa uri kha ndi tou lila ha khathihi ngori zwi vha zwi khou mbavha khara ndi khou ri luimbo ndi lwa ngapfhi a si zwone inwi ni tou ita hezwiḽa fhedzi zwa miswaswo zwa miswaswo mm, mm.
hu no ri eh, buḓo ḽa miswaswo lone zwa zwo guma ngafhi musi a tshi vho ḓo dzhena kha zwa muzika o mbo ḓi ḽi litsha ra ndi khou litsha kana zwa miswaswo vho ḓi tovha vho zwiṅwe zwine wa ḓi to ḓi itela vha khou ḓi boreela vho hai zwi tovha zwithu zwine nda ḓi zwi ita nga misi
no a si zwe ene muṋe a tori u khou ṱoḓa u zwi ita zwi ḓi tovha vho zwiṅwe zwithu vho zwine a ḓi to zwi ita vha khou borea ya tshine tsha phala phala fm ndo lindela mbuso dzavho na vhone vha vhuse tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u vhudzisa ro vhe ra vha na ramiswaswo hafha kha inoni mbekanyamishumo o ri sia isa tou bva mbekanyamishumo swika itshi fhela swika magumoni u rara nda nga ri khantsa ise zwino nga ntsisa ee hezwiḽa zwithu zwavhuḓi vhuḓi thi zwino zwi soko tou ḓa okay ya zwi soko tou ḓa Eh, ndi ndi nga ḓi ri ndi khou nyanga u seisa muhashi nda amba flop ndo ri na muhashi a tosea ngori a ri soko tosea ngori ndi siria o amba ahuna zwine ra nga ita ahuna zwine ra nga ita a ri konḓelele ri soko sea kha ri lavhelese nḓowetshumo ya zwa muzika musi yo no dzhena ndi nga murahu musi ho itea mini ya to zwi pfha uri zwa zwino ndo vha khathamesa thi zwa zwino tshiḽa tshifhinga e, ene u khou imba u khou vha vhudza uri ndi nṋe vha ri hai hoyo a si siria ndi mm. lini ha tou zwi pfha uri hai zwino hafha ndo vha khathamedza a thi tsha tea u lila a thi tsha tea na u ḓiḓivhadza vha vho nḓivha zwino um ndi tshifhinga tshe um ha vha hu khou sokou tou vha na dzi gigi ndi tshi ḓiya ndi tshi ḓi humbela u imba nyimbo mbili tharu fhethu ho fhambananaho

mm. ngauri ndo soko to thomo u soko to limona ndi tshi khou vhidziwa fhano na fhaḽa na fhano na fhaḽa ende na zwino ri tshe ro farana na vhaḽa vhathu vha nzhelele u to amba ngoho nda nda amba nga nzhelele thi mm. ḽi a tsha ḽa kovhela mm. u bva nzhelele ndi hone we ya to zwi pfa zwori ha zwino ndo vha wana ya zwino nda thoma u vha ndi tshi khou vhidziwa fhethu ho fhambananaho
ndi khou ṱoḓa ḓivha nga maanḓesa u itela u thusa na vhaṅwe vhoramuzika mm. kushumisele kwa zwileludzi zwa vhudavhidzani ni nga tendela na nṋe zwa uri muzika wanu wo phushiwa nga maanḓesa na nga zwileludzi zwa vhudavhidzani ya ndi ngoho
zwileludzi zwa vhudavhidzani zwo shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha uri ni kone u ḓiwana ni siri ane na vha ene na musi eh, nṋe ndi nga to ri um eh, ndi nga to amba nga tiktok tiktok mm -hmm. ndi yone ine um arali u muimbi u tea u u dzhenelela nga maanḓa khayo mm. ndi yone yo nthusaho uri dzinyimbo dzanga dzi phaḓalale mm. mm.
dzi kone u ḓivhea nga nḓilaḓe ngauri thi zwino vhaṅwe vhaimbi u wana vha si na akhaunthu vha sa zwiḓivhi uri ndi to zwi itisani ndi khou sokou dzhena nda itani nda panga muzika wanga nga nḓilaḓe okay u tou dzhena wa ita vidio nga nyimbo yau mm. khamusi wa ita for 30 seconds vhathu vha ḓo arali vha khou takalela Vha ḓo ya vha puṱedza hafhaḽani ho ho ho ho user sound ndi nga ri mini? Ho shumisa ho sound.
shumisa sound vha Mhm. vha vha khou ita nga u tou ralo. Mhm.
Zwino vhutshi- vhutshilo ho no shanduka ri khou zwi vhona ri khou vhona Syria hoyu wa ṋamusi Ya. and ndo vhona hu na tshifhinga tsha musi tshe na vhuya na vhea na tshifanyiso tsha muraho Mm. na vhea na tsha zwino kha ri ḓo lavhelesa uri vhutshilo ho no shanduka nga nḓila ḓe Syria uyu wa ṋamusi ndi Syria ḓe Ee, hoyunoni Syria wa ṋamusi ndi Syria ane o no vha mutshena o vha e mutsu ndi nga to thoma hanefho o vha e mutsu mm-hmm. mm, zwino hai u ḓi tovha u ḓi tovha na bindu ḽawe ḽo imaho nga uri eh la la u ḓola u to ḓola wa tshena wa glow ri kho to ḓola
mm. zwi amba uri a si vhukhuwa vhukuma ndi ndo ḓola hai nda nda nda to imanyana kha musi ṅwedzi vha ḓo mbona nṋe wa vhukuma
kha ri ḓo lavhelesa khaedu dzine khamusi na ṱangana nadzo sa muimbi ndi ta mu ḓivha zwo ri ni dzi lavhelesa nga nḓila ḓe nahone ni dzi kundisa hani nga nṱhani ya uri samusi ndo ḓi amba zwa uri hei nḓowetshumo a si nḓowetshumo yo leluwaho mara zwi a hmm. thusa musi na vhaṅwe vhathu vha tshi khou thetshelesa uri vha kone u zwi ḓa zwa uri ini ni shumisa nḓila ifhio yo uri ni kone u ḓiwana ni tshi khou kunda khaedu dzine na vha ni tshi khou ṱangana nadzo ndi zwone ro zwi pfa musi ri kha ḓi ro thoma uri no amba uri ni muthu ane na vha uri ri na vhuḓifulufheli nga maanḓa uh, nṋe ndi nga to ri eh, khaedu dzine nda vha ndi khou ṱangana nadzo ndi dzi ponya nga u ḓivhudza uri thi ri vha ri khou ṱangana nadzo nga maanḓa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani mm. ndi mbo ḓi ḓivhudza uri Syria the community hezwi ni tshi dzhena kha vhuleludzi kha, kha, kha vhuleludzi ha vhudavhidzani ni songo dzhena nga mbilu dzhena ni nga data mm. ee ndi hafho hune na ḓo zwi pfa uri um kha zwileludzi zwa vhudavhidzani um a ni ngo tea u dzhia zwithu na panga mbiluni zwi dzhieni sa joku no zwi khou ni vhaisa ḓi iwe muṋe ḓi khantsele mm. ivhani um dokotela ḽa muhumbulo ḽa inwi muṋe Mm. Mm. Mm.
mara ni ni to zwi konisa hani sa muthu ndi khou amba uri no zwi thoma gai and ndi tshi nga tou ri khamusi zwi tou bva khori nṋe a si zwithu zwoṱhe zwine nda zwi dzhia serious na nṋe muṋe tshi- zwiṅwe zwifhinga thi ḓi dzhii serious
ndi mafhungo o tou vha muthu a khou sea tshifhinga tshoṱhe ya Mm. ndi uri na vhuya na vha dokotela ḽanu ḽa ḽa muhumbulo inwi muṋe ni ḓo kona u ni nga si vhe na thaidzo Mm. ee naho khamusi vhathu vha khou amba zwifhio na zwifhio zwo bvaho kana zwi sa ni fari zwavhuḓi ni ḓo mm. kona u tshila nazwo hezwiḽa zwithu mm. mm. raisi i ḓifha na tshakalaka tshakalaka ya vhavha nṋe nga kuvhonele kwanga thi mm. musi ndi tshi khou vhona siria ngauri tshiṅwe tshifhinga ni nga si kho tou vhona ungari vhathu vha vha ni vhoni vhathu vha vha tshi khou sedza vhathu vha vha tshi khou lavhelesa musi muthu a tshi khou aluwa a tshi khou aluwa ho mm. swika ye nda ḓo vhona phambano kana tshanduko kha siria mm. hu na siria we wavha a tshi sema nga maanḓa kha zwiludzi zwa vhudavhidzani mm. u tshi wana ndi uri khouḽo u fara muṅwe muimbi uri e muimbi mugede o ita zwigede he ndi uri muṅwe siria jigijigi nda vhona hu na iṅwe tshanduko khulu khoi siria ndi muthu ono vha a khou dzi setshela ha tsha sema muthu muthu a musema ene u to sea ho itea mini Eh, zwavhuḓi vhuḓi ndo lavhelesa nda zwi vhona uri eh, arali ndo fhaṱa burende ya fhaṱea eh, mulomo wanga kana eh, zwine nda amba zwone eh, zwi nga i kwasha mm. zwi fana na musi muthu o fhaṱa nnḓu a dovha a ḓikwashela ene muṋe mm. zwino ndo swikelela he nda aluwa muhumbuloni uri hezwi ndo fhaṱa burende ndi songo dovha nda i thutha nga nṋe muṋe eh, andi, andi vhe na ndi nga ri kha ndi kha ndi vhe na kutshilele kha ndi tshile tsumbo mm. e, arali nṋe ndi tshi nga ḓiwana ndi khou semana na vhathu kha e, zwileludzi zwa vhudavhidzani avha vhane vha ntevhela vha ri mini mm. vhane vha mpfuna vha ri mini mm. vhane vha funa nṋe na holani ndi khou vha vhea gai mm. Mm. mm.
mara hu funa hu na muthu mani no ḓa u vhudza a u soko zwi limuwa so zwo tou raloho ndi nnyi o ḓaho a ḓamba e zwavhuḓi vhuḓi muthu
o nthusesaho um nga nga u nṱanḓavhudza muhumbulo mm. ndi vho ṋe tshifhefe vho lawrence ṋe tshifhefe kilabi vha prime tenment ndi ngazwo he nda ḓiwana um ndo sainiwa kha prime tenment zwithu zwa thoma u shanduka um nda vho vhona eh, vhutshilo nga iṅwe nḓila mm. nda vho aluwa muhumbulo na u ḓivha uri zwithu zwo rali ndi tea u itisa hani mm. Mm. vhunzhi vhaimbi ra nga thoma amba nga dzi record label no sainiwa u ḓipfa vha khou lila vha tshi khou amba zwinzhi zwo ngo fhambana kha ri ḓo pfa uri vhushaka ha vheiwe na ngei prime entertainment vhu nga nḓila ḓe ndi uri u to amba ngoho ndi tshi khou to amba ngoho holani ndi wone muṱa ndi khou pfa uri ndi muṱa lune a thi ḓivhi ndo takala nga maanḓa mm. eh ndo sainiwa eh last year eh mara u to amba ngoho ndi ndi uri ndo takala nga iḽa nḓila ine a thi ḓivhi zwoṱhe zwo ṅwaliwaho kha kha contract ndi zwezwiḽa mm. ende u to amba ngoho ndi khou dzhena na he nda vha ndi sa ḓivhi uri ndi nga dzhena um u bva tshe nda sainiwa um ndo no vha siria ane a vho no uri O no vha, ha tsha vha houḽani wa fhasi, o no vha Siria ane o iswa kha iṅwe ḽeveḽe nga phuraimuthenimennde. Ndi ngazwo ndi tshi vhona phuraimuthenimennde ngoho zwa vhukuma nda i vhona sa family, sa mutheo, foundation, mutheo ha brand ya Siria The Community. ndi gai huṅwe fhethu hune a khou tama u ḓiwana khamusi a tshi khou swikelela hone nga nṱhani uri ndi zwone uri o swikelela huṅwe fhethu hune khamusi na ene muṋe vha sa lavheli uri a nga kona u swika nga tshifhinga tshiṱuku ndi ngafhi huṅwe hune khamusi a khou tama u ḓiwana a tshi khou swikelela hone ee nṋe ndi khou tama u ḓiwana ndi khou swikelela hune nda ḓiwana ndi khou phefoma na mashango ḓavha kana u imbelela mashango ḓavha um na u ḓiwana um Muzika wanga u khou swika mashango ḓavha o mm. no nga tsumbo America zwi nga ntakadza nga maanḓa if nda arali nda nga wana uri Beyonce u khou tou imba luimbo lwanga ndi khou amba uri luri
lufhio kha muzika nyimbo dzoṱhe nda tou mu wana zwavhuḓi a khou imba uri nṋe na inwe ri khou balelana
u ḓo kona u pfha uri zwino ndo swikelela ya
a si vhaswa vhanzhi vhane vha vha na mbonelaphanḓa kana yo tama zwithu zwihulusa nga maanḓa a tshi lavhelesa u vhona ungari zwi vha zwi khou itiwa ngani eh zwavhuḓi vhuḓi ndi u sa vha na vhuḓifhulufheli iwe muṋe Mm. ndi u ḓi ndi u ḓisedza wa ḓikala wa ḓi vhona uri hafhaḽa thi nga si swike ende mm. nangoho if wa ḓivhudza uri thi nga si swika u nga si swike mm. mm. kha ri ḓo lavhelesa u nangiwa u vha muthihi wa vhaimbi vhanzhi vhanzhi vhane vha khou yo performa kha phalaphala fm royal heritage festival hei nṋe ndi khou pfa ngo zwa vhukuma zwi zwa nṱhesa kha nṋe ndi uri ndi ndo takala ndi tshi vhona uri um ndi khou ya kha luṅwe luṱa nga ḓuvha nga ḓuvha mm. zwi a ntakadza no nṱuṱuwedza uri zwi amba zwo ri muzika wanga um u khou ya vhathuni nahone a ndi ise phanḓa no mvumvusa vhathu nga muzika wanga wa milaedza mm. mm.
makhadzi ndi muṅwe wa vhathu vhane vha ni ṱuṱuwedza nga maanḓa kha ri ḓo lavhelesa uri ni ṱuṱuwedza nga nḓila ḓe e eh, nṋe zwine nda funesa nga maanḓa kha makhadzi ndi uri makhadzi u na u ndi nga zwi vhuya nga, nga tshikhuwa mara ndi nga zwi vhuya nga tshivenḓa ti mm -hmm. u dedicated, dedicated u o ḓikumedzela o ḓikumedzela ndi uri u ḓikumedzela nga iḽa nḓila ine nga vhe hu muṅwe muthu o no vhesa nṱha a ḓo a ḓo dzika like a ri no, no rekhoda ti tshi rekhoda mara makhadzi u isa phanḓa na u phusha ndi uri u tsumbo ya uri if u muimbi a u ngo tea o neta vhathu naho vha tshi amba Vha tshi ri mini kana mini, u tea u phusha u tshi ya phanḓa na u lavhelesa bono ḽau. Ndi khou ṱoḓa uri ndi lavhelese eh, miṅwe ya milaedza hafhanoni ya vhathetshelesi ngori thi ri zwino ino mbekanyamushumo siria Ya. eh, ri vha ri na vhathetshelesi zwino ndi khou ṱoḓa uri ri lavhelese eh, miṅwe ya milaedza ya vhone vha khou ri rumela yone hafhanoni uri eh, vha kone u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo muthetshelesi wa phalaphala fm vha songo hangwa uri life hafhaḽani eh, kha facebook vha vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe na kha youtube vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe vha vhuse tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhona vha tama u vhusa kha syria the community a ri tsha nyaga hezwiḽa zwo pfupfi hee nṋe ndo pfa u tshipfi mini mini nga syria koi o dzula fhano vhone kha vha vhudzise eh, ndo no ḓi vhona mulaedza hafha u tshipfi upfi ini ni ri voti ḽa ḽi khou ḓura um room ḽi tshi khou ita two fifteen andi kenneth phalando e ḽa khou ḓura nga maanḓa eh, eh, ndi tshi ri ḽa khou ḓura ndi ngori a thi zwino nda ndo wana eh, mbuyelo kha mm. masimba mm. masimba u a ḓiwana u tshi khou wana mbuyelo ya tshiṱanu mm. zwino ndi tshi zwi ṱanganyisa ndi pfha uri zwi khou ḓura mm. ya um upfhi mini vhoiwe vhane na ni khou vhona ai hai mutshilisi wa phalaphala fm vhone arali vha tshi tamo vha tshipiḓa tsha na mbekamishumo kha vha ṅwale zwithu zwi no pfala hafhaḽa kha zwilodzi zwa vhudavhidzani siria Eh, ndi khou vhona ndi khou lingedza uri ndi wane eh, dzi comment afha mara dzi tonga ri dzi khou sumba singa dzo ḓala nga maanḓesa mara ndi khou ḓo ḓivha ndi khou vhona eh, o ambara ringi ya hai ndo ambara ringi uh, muhashi Eh, a ri ambe ngayo Ha, a ri ambe ngayo Eh, i ringi i khou bva gai heyi eh, ringi eh, ndi ndo ambadzwa nga munna wanga Okay. munna wanga eh, muswa eh, Okay. vhathu vho guma holani mutsuku Hai ndi khou pfana na muthu zwi ndi ene muṋe wa ringi
Zwi khou tshimbilani kha musi mafhungo anea a lufuno? Zwi khou tshimbila zwavhuḓi na zwino ndi khou amba ndo ḓa fhano eh, ndo fhelekedziwa nga munna wanga na musadzi wawe Okay. ya Nga nḓila ḓe? okay ndo fhelekedziwa nga munna wanga na musadzi wawe Ho zwi amba uri vhewe ndi ndi mafhungo a muḓini u- muhulwane na muḓini muṱuku ya oh so munna wawe u na vhafumakadzi vhavhili ende Yeah. muṅwe wa vhafumakadzi vha hone ya so mufumakadzi muhulwane ndi mufhio ndi holani oh u mufumakadzi vhushaka Eh. vhuwo vhu nga nḓila ḓe vhu nga nḓila yavhuḓi nga maanḓesa mara fhedzi a zwi ngo thoma zwo zwo leluwa fhedzi um ri vho tonga murathu na mukomana vhana vha mme
hei ya hei mbekanyamushumo ndi i funela uri um i sale i tshi swika magumoni ri vha ri no ḓivha zwiṅwe zwithu zwinzhi nga maanḓesa nga vhathu vhane ra vha ni navho um fhano nḓuni dza khasho kha mbekanyamushumo yashu ya roḓigetha um u khou zwi vhona zwo ri ndo tshuwanyana ka ee ndi khou zwi vhona ya mara eh, ndi khou livhuwa nga maanḓa uri u khou kona u putuluwa a ri vhudza mafhungo o to raloho kha ri ḓo lavhelesa vhaṅwe wa vhathu vhane a tama u ḓiwana a tshi khou ita eh, collabo navho um nṋe ndi nga to takalela u ita collabo uh, ndi ndi funa thi zwino eh, kha south africa kana kha outside hoṱhe oh, fhano kha la afurika tshipembe na nnḓa
fhano kha la afurika tshipembe mhm. nṋe ndi ya funa u ḓiwana mhm. ndi tshi khou ita collaboration um na vhathu vho no nga vho vho bigi zulu mhm. vho bigi zulu thi mhm. um futhi na makhadzi mhm. na vhathu vho no nga vho u pfhi nyi uyu noni baloyi yo imbiwa nga u pfhi u wana ulani o no tshimbila zijava oh, ya na zijava na zijava ndi vhathu vhone um ndi a tama u ḓiwana nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi tshi khou bvisa muzika navho mhm. ya kha eyi nḓowetshumo ndi zwifhio zwine a nga ri o no zwi guda eh, hu na zwinzhi nga maanḓa zwine muthu a nga zwi guda nga ḓivha kha nḓowo kha musiani ḽa zwa masheleni um ngauri ri khou vhona siria a tshi khou aluwa zwa vhumakuma u funa u vhona zwithu zwinzhi zwine a khou zwi guda zwine musi a tshi ya phanḓa u tama u zwi ita nga nḓila yo fhambanaho na zwa mulovha um okay ndi khombela futhi ndi zwifhio zwithu zwine ono zwi gudaho kha nḓowetshumo ngauri uri muthu aluwe u funa u vha ona zwine a khou guda zwone a tshi ya phanḓa nda ita tsumbo sa zwino tonga kufarele kwa masheleni mm. na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwo yaho ngo fhambana ya zwino nṋe uh, zwine nda guda zwone ndi zwa uri musi ndi, ndi kha nḓowetshumo ye inene mm. uh, ndo guda uri a ndi shandukise nyimele ya hayani mm. ndi, ndi zwone zwithu zwine uh, ndi, ndi kati nazwo mhm. ndi kati nadzo nga maanḓa nga maanḓa um u tshi ri u tshi dzhena kha zwileludzi zwa vhudavhidzani wa ḓiwana vhathu vha khou amba nga nnḓu ya hau u a zwi pfa zwo ri ndi khou tea u shandukisa nyimele ya hafha muḓini mm. uri matshelo vhoyi nga nḓila ye um nda tambudziwa ngayo nga kuambele zwi songo swikelela hune zwa fara vhona vharathu vhanga vha khou ḓi aluwa A ndi i shandukise uri vho vha tshi aluwa ndi sa ṱangane ne zwe vhathu vha mpfarisa zwone nga mulandu wa nyimele ya hayani. Ndi zwone zwi ita uri a ṅwale oluya luimbo lu pfi Tshiṋari tsha tsha Haeshu a si Tshanga. Ya.
Zwo vha zwo ḓisani? Kha ri ḓo tou humela haningei murahu ha musi vhathu kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vha tshi thoma vha amba nga tshiṋari tshawe. Ndi tshifhinga tshe vhathu vha amba uri nṋe ndi sokou vha muimbi mara ndi dzula tshiṋarini lune nda. Nda zwi sedza nda ri naho vhathu vha khou amba so mara ndi nga si shandukise nyimele nga ḓuvha ḽithihi mm. a thi ngo kona a thi ngo dzhena kha zwa muzika kale mm. eh mara zwithu zwi khou tshimbila lune ndi khou shandukisa mara mm. lune nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vhoi ri ḓo bva kha iḽa nyimele mm. Mm. Mm. mara i kha ḓivha yeneiḽa ndi tshi funani hu na mvula u nga tou pfha u nga ri ndi piano nyana so nṱha mazenge
nga nnḓani ya u imba siria musi no ḓigeḓa vhone vha ni tshi khou ita mini eh nṋe ndi na mabindu manzhi o fhambananaho nga maanḓa na fhano makhuwani mhm. eh nṋe ndi na khamphani ya Syria Beauty Product ndi na driving ya Syria the community ndi na eh, vhuṅwe vhubindudzi nga matungo mhm. ya kha ḓo lavhelesa mafhungo o bika u fini ni funa nga maanḓesa o bika Eh, ndi zwone mara ndi ita ndi tshi bika mbodza ndi funa badi hezwiḽa zwo dzhena um maybe kha tiktok nda sedza maybe zwiḽiwa zwa nga matsheloni nda pfha ndi khou zwi takalela nda ri ra ndi zwi bika ngafha mara ndi mbo ḓi bika zwi si zwone mara mara ndalukanyo dzi hone dzo bika hai ndalukanyo dzi hone nyana dzo bika ya yeah.
zwo yelwaho tshikoloni hayi thi ngo zwi yela ha ndi zwezwo tou vhona zwezwi zwithu zwa zwa- shela papurika na raja
ndi tshezwi wa phalaphala fm ndo ndila mbudziso dzavho hafhanoni kha facebook une vha ri wana kha phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe na musi ro ḓigetha na syria the community Eh, muya une wa vha hafha mutshilisi wa phalaphala fm wo ḓala dakalo u pfala muthu ane a vha na vhuḓifulufheli nga maanḓesa zwine ri zwi tamela na vhaṅwe vhaswa vhane vha khou ṱalela zwino ndi khou ri kha itshi tshikhala e o no amba zwinzhi nga maanḓesa nṋe ona zwiṅwe zwine ndi ḓo tou vhusa zwavhuḓi ndo no bva muyani ngori na zwiṅwe zwine a thi khou zwi pfesesa na luthihi zwino vhone ngori a vha na tshikhala tsho nga mu vhusa musi ro no bva muyani ndi tshone tshifhinga tshine tsho uri wane vha shumise facebook um vha ṱoḓe phalaphala fm ri nani misi yoṱhe um siria ri khou vhoniwa nga vhathu vho no swikisa 1000 vho no fhirisa 1000 vha 1100 zwi amba zwo uri vhathu vha sumbedza vha na lufuno nga maanḓesa na ini musi ni tshi vhona vhathu vha tshi khou ni funa nga u raloho mulaedza kha musi une na nga vha vhudza wone vhafuni vhatikedzi vha muzika wa seria the community ni nga vha vhudza uri mini nṋe ndi nga vha vhudza uri na nṋe ndi a vha funa ende mudzimu a vha fhaṱutshedze ngauri seria the community u hafha hune a vha hone nga sapoto yavho mm. mm. ni pfana ni muthu ane a vhori um eh, kha zwithu zwa vhurereli ni a zwi tevhela nga maanḓesa ende ni mutendi ya Eh, kha ri ḓo sedza uri no ima gai kha vhutendi haṋu zwa zwino nga nṱhani uti vhathu vhanzhi musi vha tshi aluwa um na musi vho no thoma u duma wa vha hangwa ngei vha hangwa zwo uri ndi ene um musiki wa zwoṱhe o vha swikisa hune vha vha hone ndi khou vhona na kha zwiri zwa vhudavhidzanano maḓuvha ho no vha na dzi na dzi pfunzo ni tshi khou funza vhathu zwo zwo- zwi khou bva gai zwiḽa ndi nga ri ei naho mbidzo wa i shavha i ḓo u tevhelela mm. i ḓo ḓi u wana hanefho hune wa vha hone ngo ndi ya uri na u bva kale mm. nda ndi muthu ane a a funza vhathu nda ndi mm-hmm. muthu ane a ita zwoṱhe hune a pfhi zwi itiwa nga muḓinḓa wa mudzimu kana zwi itiwa nga muthu o ḓolisiwaho mm-hmm. ya zwino um u rabela kana u ofha mudzimu mm -hmm. a zwi ngo fhela nge nda dzhena kha muzika kana kha kha u vha ramiswaswo mm. mm. hu to vhona uri eh, vhathu ndi tshi vho bvela khagala u funza ipfi ḽa mudzimu vha ḓivhudzisa uri hu khou itea mini mm. riṋe ho muthu ra sa muḓivhi nga he nḓila mm. ee mm, mm. mara ndi zwithu zwe nda zwi ita u bva kale e, mufunwa mauda uri zwino muhadzi nga waṋu u na miṅwaha mingana
u na 35 okay um ri lavhelese dziṅwe dza dzimbudziso fhedzi a ti khou tou vhona mbudziso dzinzhi we vhathu na musi vha tshi tonga ri vha khou shavha vhudzisa siri ya mbudziso na kha vha ye kha facebook vha ṱoḓe phalaphala fm ri na nomisi yoṱhe vha sie mbudziso dzavho hanefhala e, kha ri ḓo lavhelesa kha musi zwezwi ri tsino valelwa mbekanyamushumo uri oh hai k k k k k ndi museṱha lufuno uyu o ri eh, isani phanḓa na mushumo yaṋu a ri mbuso yanga ndi ya uri no vhuya na vha muporofita na ya ndi zwone okay kha ri ḓo lavhelesa eh,
ya nṋe ndo vhuya nda vha muporofita Eh, na hezwi zwa one on one ndo vhuya nda vha khazwo na, na, na anointing water na anointing oil dzone dza syria the- dza dzone dza syria the community ya prosiria nda ndi tshi tshimbila ndi tshi ita dzi branch nda ndi tshi vha na na dzi phone call like ṱhingothendeleki one on one ya dzi kha ḓi itiwa na zwino hai okay ho itea mini ndo mbo ḓi shavha mbidzo
okay siri okay siri khomu ndo ri ni to nṱalutshedza zwone slow zwavhuḓi ndi to zwi pfesesa nṋe ndi nga ri ndo thoma hezwi zwithu zwo vhona spiritual kana lwa tshimuya ndi ndo amba uri ndo dzhena grade 9 luraru grade 10 ndo i dzhena luraru ho lwa vhuraru hau 2014 so 2014 nda thoma u vhona zwo ita uri ndi si tsha fela ndo mbo ḓi swikelela hune ndi tshi vho vhona nda tshi vho vhona na zwa uri kha mulingo u khou ḓa mini nda ndi tshi khou dzhena gwamasenga ndi kha ḓihumbula zwavhuḓi ndo vhuya nda i dzhia na namba one vhadededzi vha mbidza vha ri hu khou itea mini ngori ni khou i dovholola lwa vhuraru ha vhona uri vha vha si khou ḓivha tshiphiri tsho uri nṋe nda ndi tshi vha ndi tshi khou kona u vhona tshithu tshine tsha ḓo ḓa zwi amba zwo ri nṋe nda nga ri tshekeni ndi nga mbona zwino i like u, u, u to ri eh, like ndi nga zwi vhesani zwi vho tonga ndi vha ndi tshi khou u u fukuza kana muya mukhethwa kana ndi khou kombetshedza oh, Yeah. okay okay ya so zwi amba zwo ri zwa zwino zwi amba uri a zwi- a zwi- a- a ni tsha vhona tshithu zwa zwino zwi hone okay zwi a no tou vhona uri a thi tsha ima phanḓa ha vhathu nda vha vhudza uri vhone na mini na mini na zwoṱhe ndi khou vhona na mini na mini na zwoṱhe mara zwi hone
okay ndi a kona u vuwa nga matsheloni nda foinela hayani nda ri hu khou ḓo itea zwithu zwa so na so na so vha ri a zwithu itea after one hour zwa itea
yane rine ri nga si dzo no ḓo to fhela- sala hanefho ri nga si fhele mulingoni ni hone siria a ri nga fheli mulingoni ya hone, ndi khou amba but ndi khou ngoho tou sea, ya. Mm. Ndi- ndi- ndi khou amba ngoho eh, ndo nda ndi tshi vho vhona na na bambiri ḽi ḽi khou ḓa nda vho thoma u dzhena na vha one nda ri grade 11 ndi khou amba nga muthu we a vha a sa vhoni tshithu nda ndi sa vhoni tshithu tshikoloni mara heyo mpho ya ruḓa Nda, nṋe ndi na bachelor yanga ine ya tenda na u dzhena hafhaḽa yuniveni kha llb ya dziphointhi dzavhuḓi nga maanḓa nga mulandu wa uri nda ndi tshi vhona zwine zwa khou ḓa nda tea uri ndi zwi vhale ende zwi ḓo ḓa zwo tou ralo zwo ḓa zwa nhaka ngeni kha hezwiḽa zwo ḓirowa ṱhanga ngori na u ṱhanga ndi khou i vhona u i kala thikoni
yane dzi holy water na dzi holy oil dzone
na ndi tshi pfi pro charger prophetess charger nda ndi tshi kerekela mapate eh nda ndi na zwithu zwo no vhidzwa upfi dzi home sale zwedzi dzi service dza dza mahayani mashangoni yo fhambananaho mhm. mm. ndi ya vhathu vha vha vha tshi nḓivha hone
ya no hezwi u tshi amba upfhi muthu ane a vhori tshiṱori tshawe tshia tshidzula tshi a u mangadza tshiṅwe tshoṱhe musi ri tshi khou amba ti ri vho khou amba siria kha musi ri khou kunyeledza ino mbekanyamishumo tsho ro thoma thoma ngeletshedzo ine nda nga i ṋekedza vhaṅwe vhaswa vhaswa vha khou lila ngo sa vha na mishumo fhano kha ḽa afurika tshipembe ri lavhelesa uri ndi fhio ngeletshedzo ine nda nga vha ṋea yone ri khou lavhelesa uri zwi khou konḓa ikonomi a i ngo dzula zwavhuḓi mishumo a iho Ee, zwine nda nga zwi amba ndi nga tou u vha vhudza uri vha songo laṱa fulufhelo tshine vha tea u tshi ita eh, a vha vule bisinese ṱhukhu kana bindu ḽiṱuku eh, muthu a nga ḓivhudzisa ri ndi ḓo vula bindu ḽiṱuku nga mini hafhaḽani kha gavhelo ḽa 350 vha ḓivhudza uri ndi khou dzhia 150 nda renga masimba nda rengisa masimba masimba mbuyelo ya masimba i ḓo renga zwikukuru mbuyelo ya zwikukuru ya renga zwiṅwe zwithu mm. bindu ḽi ḓo vha ḽi khou aluwa u bva hanefho na nṋe ndo rali ndi ndi ndi ndi ndi ndi tshila ngazwo kana ndo thoma ngazwo mm. zwo rengisa masimba hanea masimba mm. a tshi kona uri eh, ndi ḓiwane na nṋe ndi tshi khou renga mugayo hayani ri tshi khou ḽa nga masimba
kha ri pfhe hafha ri na vhathetshelesi vhane vha vha kha whatsapp vho no ri ri khou tama u shela mulenzhe kha ino mbekanyamishumo kha ri pfhe phalaphala ḽo kovhela ḽo kovhela hai hai hai kha ri tene mthetshelesi wa phalaphala fm uri hafha hu na muthu um mthetshelesi wa phalaphala fm hezwi zwi ḓo vha zwi khou ri sia kha uri ri ḓivhuse uri ngei nga ḽa vhufumirathi ḽa ṅwedzi wa september phalaphala fm royal heritage festival ri nga lavhelela zwifhio kha siri ya the community ndi ṅwaha wo thoma ti ndi lwo thoma ti ndi lwo thoma ya so ri nga lavhelela zwifhio ee nṋe zwavhuḓi vhuḓi ndi khou vha kanzwa mhm. na nga muzika muswa mhm. ee ndi ḓo vha itela na uluya luimbo lune lwa khou ḓi trenda uri eh, lwa uri nṋe na ini ri khou balelana ndi uri ndi khou guda na zwitaela zwiswa kutshinele kuswa kuimbele kuswa lune hangeini ndi tshi swika thi mhm. u ḓo duba buse thailini hei dzi ḓo vhuya dzi ḓo vhuya kha musi fhungo ḽithihi ḽo tou fhedzisela ri sathu fhambana ndi dzifhio khaedu dzine a vha tshi khou ri muvhuso wa fhano kha ḽa afurika tshipembe kha u dzi lavhelese ri tshi khou itela u thusa vhafumakadzi um ndi nga ri eh, ndi tshe kha ḽeḽo ndi nga ri um muvhuso ndi khombela uri u ḓi khwaṱhisa tshanḓa eh, kha u tambudzana mm. miṱani nga maanḓa u tambudza vhana na vhafumakadzi mm. na vhanna ngori na vhanna vhaṅwe vha khou ḓi tambudziwa mm. mara sa ṅwedzi wa vhafumakadzi ndi khombela uri mulayo u khwaṱhise tshanḓa u ite mm. tsumbo uri na vhaṅwe vhane vha nga humbula u tambudza vhafumakadzi na vhana vha vhone uri mulayo hafha wo khwaṱhisa tshanḓa mm. mm.
siria ndi khou livhuwa nga maanḓa o kona u swika na musi kha mbekamishumo ya rotogether thiri ndi khou livhuwa na nṋe hu na vhaṅwe vhathu vhane vha khou mu vhona thi vhane vha khou ri kha nyimele yeneiḽa ye siria ane a khou amba uri o vha khayo mm. namusi nga kheno mbekamishumo ndi khou tenda u fhufhela uri vho ṱuṱuwedzea navho vho ḓo takutshedza vha ri ne ri khou takuwa ra ita zwiṅwe zwithu nga nṱhani uri mini ro pfa siria a ri sumbedza uri zwi a konadzea ya mutshilisi wa bolapolo fm kha ri tendo ri na musi mbekanyamushumo yashu ya ro ḓigeḓa i khou swika magumoni ngo to ralo fhedzi ha takuwi siria ri sathu mu dzudza kha tshidulo tshi fhisaho ri na tshidulo tshi fhisaho kha ino mbekanyamushumo tere tshifhisaho tshidulo tshi fhisaho tshi to itani tshi to masaja tshi a- tshi a duga tshi a okay duga tshi a duga Kha- kha ri- kha ri tshi ite ngo ṱavhanya ti okay Eh, ndi khou ṱoḓa uri ri humele muraho heḽia ḓuvha ḽa musi a tshi khou u interpreta kerekeni ya o vho pfhi maipfi afhio a- a fhindula ri mini ene a tshi fhindula vhafunzi vho ri we have been crushed and overwhelmed hapfi ene a zwi ambe nga tshivenḓa ee a ri mini a tshi zwi amba nga ro khirashiwa ra overwhelmed
ndi khomdo a ri fhe line nthihi ya luimbo lwa gospel lune a lu funesa eh
luimbo lwa gospel lune nne lu- nda lu funesa ndi lwa uri ndi to imba kana ndi to amba kha ḓo luimba

okay ndo lupfa hopfi zwa miswadzo zwo thoma kale nga maanḓesa na ni tshi amba zwithu ini ubva kale um vhathu vha tshi amba zwithu na shandukisa na ni vha ni khou to rime
kale tshikoloni nda ndi si khou to ita miswaso vhathu vha khou amba uri tshikoloni nda ndi tshi bva break i sathu bva nga mulandu wa if arali u khou pha khwa rice zwino vha tshi zwi dzhia ungari ndi miswaso nṋe nda si khou ita miswaso nda tshi tou ndi songo khera nda shotha zwiḽiwa okay ri khou fhedza zwino u ḽa muthu wawe ri a mu ḓivha Hai.
kumbe ndi muthu ane o duma uri a muḓivha hai na luthihi ri ḓo mu vhona mara ḽiṅwe ḓuvha mu posta kha facebook zwone zwino noṱhe ni vhararu sa muṱa ya khezwo mthetshelesi wa phalaphala fm ri khou swika magumoni nga u rali kha mbeke ya mushumo ya ro ḓigeḓa vha ḓo ri farela mthetshelesi wa phalaphala fm uri namusi ya vha kuri ri wana nga ngei kha zwileludzi zwa vhudavhidzani fhedzi ri ḓo vhona nga nḓila dzoṱhe zwa uri heiloni mbeke ya mushumo vhone i swike kha vhone ri khou livhuwa nga maanḓa vhonanga uri thetshelesa namusi nga ḽavhuraru E, u bva kha jones mr lavalava mubveledzi wa ino mbekanyamushumo na miss p riṋe na vhone ri guma hanefha fhedzi siria a zwi gumi hanefha fhedzi u khou vhuya zwino a tshi vha ṋekedza nyimbo dzawe mbili dzi no khou tou fhisa ntswa ntswa u bva kha miss p madekwana avhuḓi a
Thumbnail. okay